Na, ko ia te mema Pāremata mātātahi rawa i roto i ngā tau 170, ko Hana Rawhiti Maepi Clark, te mema Pāremata o Hauraki Waikato, i tuku i tāna kauhau tuatahi ki rō Pāremata ina pō. Na, kai te, kia whakawhiti atu tātou ki a ia i tō mātou tari i Te Whanganui-a-Tara i tēnei wā. Kia ora Hana, nau mai. Tēnā rā koe. Hana tuatahi, ā, i rongo rānei pea i ngā kōrero a Tākuta Shane Reti. He aha ō whakaaro ki, ki wana kōrero?
Ā, e pouri ana te ngākau, e pukuriri ana ki ngā kōrero, ā, o tēnei Minita hauora, waihoki i tēnei Kāwanatanga, nā runga anō i te mea, ā, e tāmitia, e pēhi nuitia ana tēnei Kāwana ā, ki ngā āhuatanga katoa o te iwi Māori, ā, te, te hauora katoa o te whare tapawhā, ā, te hauora, te taiao, te reo, ā, ngā āhuatanga e pēhi nei i te tamariki i roto i ō oranga tamariki me tō rātou hononga ki ngā iwi, ā, me ō, me ō rātou whakapapa. Nā reira, ehake i te mea ko te hauora anahe, engari ko te whare tapawhā katoa. Okay.
Na, kia hoki atu ki a koe, he aha nga korero kua, kua hoki ki a koe mo to kauhau tuatahi?
Ah, ki ahau nei, ah, ko tetihi o nga tino paenga, ah, ko te tae mai o to matou whanau, to matou iwi, nga kura, nga wharekura, nga kura kaupapa, ah, kia tino rongo tena whare, ehake i te mea ko au, ah, ko toku reo, engari, ā, ko te reo o te rangatahi, te reo o ngā rūruhi koroheke o Waikato, ā, waihoki ā oku tātai whakapapa. Nā reira, ā, ko tēnā kōrero ā, mō, mō rātou te take, ā, ae.
Nō reira, kua pēhea nei te āhua ā, o tō tau ki tō tūranga mahi hou i te Whare Pāremata?
Ā, i tēnei wā tonu, he nui ngā mahi kei mua i te aroaro, kātahi anō mātou ka ka tiki tītihi o ngā petihana, ā, he nui ngā porotū e, e, e tū mai ana ki waho atu o Paremata, engari ki rō Paremata, ā, we are under urgency, ā, and ka mahi tēnei whare tae noa ki te poutūtanga o te pō. Nō reira, he nui ngā mahi ki mua o te aroaro, ā, hei te pō nei ka tū mai a Whaea Mariame nō rāua ko Taki Pae. Āe, āe. Nō reira, he āhuatanga rānei, Hana, kua puta, he mea whakatakiriri i a koe? I pēhea hoki tō whakatau ki aua take?
Ā, ka nui taku riri, ka nui taku pōuri, engari ki te huri kōaro i tēnā whakaaro, ā, he, he whakakotahi i a tātou te iwi Māori ki te kōrero i te reo Māori, ā, kia au, ā, auahi kore tō tātou nei rangatahi, ā, ētihi o ngā mea e āhei ana mātou ki te whakatika i roto i ō mātou ake kāinga hoki, ā, nō reira, ko tēnei mahi te whakakotahi, ā, i, i ngā porotū, ā, pēnei i te Toitū Te Tiriti, ā, ko ngā mahi i waho atu o Paremata, ā, hei whakakotahi i te iwi, ā, pēnei ki te mahi a te Kīngi, ā, hei ngā marama e heke mai nei hoki. Okay. Ka pai koina noa iho Hana Rawhiti nga mihi nui ki a koe me to tu tuatahi ki ro Paremata hei konei mai. Nga mihi.